Wou siet der de Parlamentarier vill méi mécht wéi just an der Plenarsëtzung ze sëtzen a wou sitt dir, datt dir als Bierger mir kënnt hëllefen d'Regierung zur Rechenschaft ze zéien? Haut kritt dir net nëmmen en Abléck a meng dackeg Agenda, mee och konkret Weeër wéi dir d'Chamber aktiv kënnt matgestallten. Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber. Haut huelen ech iech mat duerch e ganzen Dag als Parlamentarier a weisen iech, Wéi Dir selwer kënnt mat mer a Kontakt trieden, fir eng parlamentaresch Fro ze proposéieren. Wéi gesäit en typeschen Dag am Liewe vun engem Deputéierten aus? Wat Dir op der Tëlee gesitt, ass just e klengen Deel vun der ganzer Aarbecht. Loosst mech Iech dat bei engem Beispillsdag weisen. An dësem Fall ass et en intensiven Donneschde wärend enger Plenièreswoch. De Moie fänkt fréi un mat enger Wirtschaftskommissioun. Haut presentéiert d'Regierung déi nei Klimabonus-Mesuren, déi de Premier an der Lag zur Natioun ugekënnegt huet. An der Kommissioun geet et drëms, dës Mesuren am Detail ze verstoen. Wéi fonctionnéieren déi nei Subventiounen? Wéi gëtt de Succès gemooss? An als Deputéierten ass et meng Aufgab, kritesch Froen ze stellen an d'Regierung ze fuerderen, hir Politik ze justifiéieren. Direkt no der Kommissioun ass dann och scho Plenarsëtzung. Hei diskutéieren an debattéieren all 60 Deputéiert zesummen iwwer Gesetzesvirschléi, den Aarbechtsprogramm vun der Regierung oder aktuell Themen. Haut de Moie steet d'Defense um Ordre du jour. Ech hunn e méi laangen Discours preparéiert, fir e puer kritesch Punkten ze beliichten. D'Plenarsitzung ass den eenzegen ëffentlechen Deel vun eisem Dag. Wat ech schued fannen. Méi Transparenz géif zum Vertraue vun der Demokratie bäidroen. Mëttes hunn ech iwwer d'Mëttegiessen direkt zwee Telefonsinterviewe mat Journalisten, ee vun engem Radiosender iwwer d'Digitaliséierungsstrategie vun der Regierung an deen anere mat enger Zeitung iwwer meng Positioun zu den aktuelle Problemer am Rehazenter. Als Deputéierten ass d'Kommunikatioun mat der Press en essentiellen Deel vun der Aarbecht. Esou kann ech eise Standpunkt zu wichtegen Themen erklären an dofir suergen, datt alternativ Iddien an d'ëffentlech Debatt kommen. Nomëttes geet d'Plenarsétzung weider. Dësen zweeten Deel ass oft méi laang an haut goung et virun allem ëm eis Finanzplaz. Wärend der Sëtzung ginn do derniewent och parlamentaresch Froen un d'Regierung gestallt. Dat ass ee vun de wichtegsten Instrumenter, mat deenen d'Parlament d'Regierung kontrolléiert. All Deputéierten huet d'Recht, der Regierung Froen ze stellen. op déi si innerhalb vun enger festgeluechtener Zäit muss äntwerten, deelweis souguer an der Plenière. An dësem Moment ass et besonnesch wichteg ze verstoen, Dir als Bierger kënnt dës Kontrollfunktioun matgestalten. Wann Dir e Problem oder eng Fro hutt, déi Dir un d'Regierung adresséiere wëllt, kënnt Dir mir se matdeelen an ech kann se als offiziell parlamentaresch Fro formuléieren. Schéckt mer einfach eng E-Mail op s-clement@cht.lu mat Ärer Fro oder Ärem Uleies. Leschte Mount huet zum Beispill en Dokter mer geschriwwen, well e Bedenken iwwert d'Personalgestioun an de Spideeler hat. Ech hunn d'Observatiounen an eng parlamentaresch Fro ëmformuléiert an d'Gesondheetsministesch muss elo ëffentlech dozou Stellung huelen. D'Pirate bidden awer och nach eng speziell Plattform un, www.fro.lu. Hei kënnt Dir einfach a schnell eng Idee fir eng parlamentaresch Fro eraschécken a mir setzen se dann ëm an enger offizieller parlamentarescher Fro. Mir sinn Är Stëmm am Parlament. No der laanger Plenarsëtzung geet et dann zeréck an de Büro, fir verschidden administrativ Aarbechten ze erleedegen an ech beäntwerte wichteg E-Maile, preparéiere mech fir mäin Owesrendez-vous a kontrolléieren d'Dokumenter fir déi nächsten Deeg. Dësen administrative Beräich gesäit een och net op der Tëlee, mee en hëlt vill Zäit an Usproch. En Deputéierten ass wéi e klenge Betrib, dee geréiert muss ginn an owes, Hunn ech dann eng Versammlung mat engem Biergercomité, dee sech géint e Bauprojet a sengem Quartier asetzt. D'Leit wëllen, datt ech als Deputéierten hir Bedenke mat an d'Chamber huelen. Als Deputéierte vertrieden ech jo d'Bierger net just op eng abstrakt Aart a Weis. Dowéinst ass et wichteg, reegelméisseg mat de Leit ze schwätzen, hir Suergen ze verstoen an hinnen ze hëllefen, wou ech kann, sief et duerch parlamentaresch Froen, Gesetzesvirschléi oder och einfach duerch gutt Rotschléi. Dëse Beispillsdag ass natierlech just eng Momentopnam. Wärend de Plenièreswochen ass de Kalenner ganz dicht gepaakt mat Kommissiounen, Plenarsëtzungen, mee och Biergerversammlungen a Presseinterventiounen, déi sech deelweis souguer iwwerschneiden. An der sessiounsfräier Zäit ginn et awer och Deeg, wou Kommissiounssëtzunge sinn, mee heiansdo och Zäit fir d'Preparatioun vu Gesetzesvirschléi, d'Participatioun un internationale Konferenzen, oder ganz seelen Zäit fir Recherche. Den Alldag vun engem Deputéierten ze verstoen, dat ass wichteg fir d'Vertrauen an d'Demokratie. Als Bierger hutt Dir d'Recht ze wëssen, wat Är gewielte Vertrieder maachen. Dir hutt awer och d'Recht, aktiv matzewierken. Schreift mir eng E-Mail oder benotzt fro.lu, wann Dir eng Fro un d'Regierung hutt, déi ech fir Iech stelle kann. Demokratie lieft nämlech vum Matmaachen, och a grad tëscht de Wahlen. An der nächster Episod erkläre mer, wéi Dir als Bierger duerch parlamentaresch Petitiounen Äert Uleies direkt kënnt an d'Chamber bréngen. Abonnéiert de Kanal a sot eis an de Kommentaren, wat fir eng Fro géift Dir der Regierung stellen? Vläit kann ech déi Fro jo opgräifen an als offiziell Fro an der Chamber stellen.